Ndi kigabiro ki eky'okuza kushabiramu kihiigi, kare nonda kushaba kihiigi? Which place? Which site? Which holy place? Ahu orikuza kushanga omwoyo gw'ogwo omuntu okamweteraho. Ni kigabiro ki kya nyabingi ahu orikuza kugira oti kanze kubugabugana n'omuntu ogwo akaribatahana yaahabureesinga? Ni kigabiro ki kya bamweyana ahu orikugira oti kanze aha nze kushabiraho ebintu ebi? Ni kigabiro ki? Ni kigabiro ki? Ni kigabiro ki? Ni kigabiro ki? Nangwa N'omugabe wenka omugabe omugabo akabyara omuti nitugumanya omuti ogu ogubagira ngu n'ogw'engoma guri hariya n'ogw'omugabe. A e Abo ka baabaire bariho bari ab'amaani bakakora ki? Omuntu taine eki akozire aha nsi ahabw'enki noomufollowinga? Omuntu taine site nari museum nk'egyo ngu egyo museum n'eya nanka ahabw'enki noomufollowinga? Abo abantu abu murikufollowinga nibakirwa na Faraho akoombeka pyramid? Nibakirwa Nabukadeneeza Nyowe nkaaninkuuma, nkaaninkuuma aha, aha kituuro kya Nabukadeneeza. Abantu bakaba baruga omu nshonda zoona baija kureeba ekituuro kya Bukadeneeza. Bakakyombeka omu, omu gold, ebyo baabaire nibaboiha ngu gold, ngu akataho gold ngu bamuramye. Ekituuro kye nikyo kyombekyeseibwe gold. Amahanga goona gakaba gaija kureeba ekituuro kya Nabukadeneeza. I was there one year and six months, ninkuuma aho aho. So abo ishe-emwe, murekye kuguma nimuhakana munonga, kureka mugyezeho kwetegyereza. Omuntu yaagamba ekigambo, mushoboorore, ogye oti, Kwonka shi eki ka noosha oti nikigyenda kiti? Ku araagira ati, Engaaho, nawe akuhabure, muhaburane. At the end of day, buri omwe naaza kumanya eki amazima ei garikuruga. Kwonka naija nti Ruhanga ataine magyezi, oti Ruhanga ni murungi? Nti Ruhanga ti murungi, oti Ruhanga ni mubi? Nitutukuza kwega egi saiti tukagitaho kugira ngu Twegye ahabw'okuba titukumanya twena. Tihariho omanya oburungi bwa Ruhanga kugira ngu waabumanya waabuhezayo. Naanye ku mukuta audio naagihurira mpurira ngu naayega. Munyegyesa. Naanye nkigira ku naakwatayo kamwe nkareeta nk'egye. Tihariho itwe abantu abu Ruhanga yaanogoire akaiha omu itaka eriri ahansi nangwa orutari n'eryahaiguru. Titurikuza kumanya oburungi bwa Ruhanga kubuhezayo. Turaabuhezeyo? Atshi! ni kintu ki eki arikwija kukora kikaba eky'omutaano ahariitwe? Ebintu bya Ruhanga tibikuhwayo. Hariho itwe ebi turikumanya nk'abantu abu yaanogoire omu itaka akacweramu amacwanta gye tukaitsya. Hariho ebintu ebirikwija kumanywa baamaraika. Hariho n'ebintu ebirikwija kumanywa omuntu waaheza kuruga omu mibiri okaza omu mwoyo. Naiwe nooba noomanya ki? Kwonka byona titurikwija kubimanya. Hati n'ahi tutarikwija kubimanyira? Iwe ku orikwija aha waataho audio. oba waanyegyesa nyega. Nikihurira ebigambo bya mukaaga nyihamu eki kimwe nkyega nkyongyerera aha byangye. N'obu naakuba nimpurira ngu ebimwe byona byakiikama kwonka hati okubaasa kwija okagamba aha nkabura eki naihamu eky'okunyegyesa. Mbwenu murekye twegyesane turekye kuforuwinga ebintu ebitaine value, ebitaine settlement, ebitaine kantu koona. Hati ku bakukugira ngu oriho na kayima ebi ebi Abaganda beeta na kayima. nibakutsindika ngu ira okoze aha muti gwa Nakayima, tiwaashoboorokyerwa, manya waashoboorokyerwa ogwo ku barikugira ngu oriko Kariisa, genda ku muti gwa Kariisa, tiwaashoboorokyerwa okamanya oti nyowe naaza kugwa aha nari naaza kukirira aha, ku barikugira ngu oriko Bigo bya Mugyenyi, ngu ira okoze omu Bigo, tiwaashoboorokyerwa okamanya oti nyowe ninza kutaamirira omu Bigo bya Mugyenyi niho omutwe gwangye guri, imwe abarikwenda emitwe, abarikushoboorokyerwa eki eky'emitwe, ku barikugira ngu manya oriho eki, tiwaaza kuza aha, Kwonka shi ni kintu ki bantu imwe murareebireho zaidi zaabo abantu omu nsi omu ngu, ngu abariho eki mwine, abariho kuhi eki mwine oku muze kushabira aha? Aa-a. Ebya kuhi egi bitaaho endugu, bitaaho omu nju. Tihariho kintu kya kuhi egi ekiri aha mushana. Bitaaho endugu, bitaaho omu nju. Eiza kitimba nari icumu ky'okuhiigiramu, Eiza sefuriya y'okusharashariramu n'okuteeka nibyo biba ebintu bya Kihigi, ebintu bya Kihigi, ebintu bya Bamweyana, ebintu bya Nyabingi, Nyaburezi, Kawumpuri, Kasapuri, Daimoni ezo zoona bitaaha endugu reeta nkikukome aha mukono, reeta nkikute omu kwaahwa, reeta nkikute omunda, kijware omu maraka, Kikome aha ishokye ryawe, kireetse, kigire oti, Kita ahansi ekitanda, kita omu musha. Tibibe aha mushana ab'eishe-emwe nyoka mbagambire amazima, orikuunyanga nyangi, kandi nimuunyangaho akaseera buseera, nimwija kunkunda, ka naakaseera kuba akaseera muri omu kubuzabuzibwa. Kwonka, omushana gwaza kubaakira, mwankunda ntaine n'eki mbahaire, Hati nimunkunda ahakugira ngu nimbaheereza engiri, kwonka nimwija kutandika kunkundira busha. Nk'oku mureeba enyamaishwa nizikaga amaizi, nangwa n'obu gaakuba gari hare, nikwo murikwija kutandika kunkaga, n'engiri ntakibaasa kugitaaha aha puratifomu, n'obwire ntakibwine. Mutandikye kunkunda, kandi mundonde, kandi munkunde gye obwo, bitari ebi ebya hati eby'okunkundira ngiha egyo ei nkute aha puratifomu. Woowe nooshaba obu noomanya ngu oriho maraika? Manya oti ninshaba maraika obu arikwija kundikomendinga aha mutwe gwangye nkazayo nkashabirayo nkahuguururirayo ebyangye. Shaba maraika. Ou okumanya ngu ni maraika aine ekigabiro omu nsi nooza kuzayo. Aine eibaare. Aine omuti. Aine enyanja. Aine ekintu kyona. Ku aine saiti ye, imwe abarikwenda baamaraika b'ahansi, timukwenda baamaraika b'ahaiguru. Shaba maraika. Ku oraaza ou omufumu nari omuraguzi nari omurangi yaakugira ati, Noomanya, ori omugabe, irooka oze aha muti gwa bugona, omanye oti, Naaze okwo niho omutwe gwangye guri. Ku araakugira ati, Mwana we, ninkureeba, irooka oze aha rweenzo ori, omanye oti, Naaze okwo. Niyo omutwe gwangye guri, bamaraika baayombekire rwenzi orunukwo okwo. Ku omuheereza ku araakugira ati, Noomanya, ira okoze aha muti gwa nyakihima, niha omanya ota omuti ogwo? Nigwo ogwo omutwe gwangye, niyo okwo. Ku baraakugira ngu omutwe gwawe, ebyawe byaturema, ira okoshoboorora aha bigo, oze omu bigo bya mugyera, omanya ota okwo? Ku baraakugire ngu ira okoze aha ntebe za mugasha, obe niho waaramuririza ebya, omanya ota omutwe gwangye, nikwo okwo. Kwonka shi, Eby'omunda ekitanda eby'omunda ekukukyenkura kuteera obusi nibyo omutwe gwawe? No please reka tugambe amazima gatuhindure aba Ruhanga nanye ndekye kwija nkataaha ekishuba then mukaija baingi mukansiima mukampaana mukampaana nimumpaanaho akaseera buseera kwonka amazima nigaija ku livinga long lasting. Nyowe tinkufa ahariimwe, ninfa aha baana baanyu, am targeting your children abakuza kuzaarwa batariho sitaani, nibo ndikwenda ngu njuumuure, naatargetinga ahariimwe, imwe mwariire ebintu, mwakozire, mwagizire, mwa, ebintu ebibari omunda nibyo by'amaani kukira imwe, so reka ndwane n'engyero nungi ngite omu nsi y'amazima, abaana baanyu ku baraabampikire, mbajube, babe abantu b'omugasho, babe abantu b'amaani, nabo nyentsya bansikire. Batwara engiri egi omu maisho, Iyo bwa Ruhanga n'amazima. Kwonka imwe mwakozire sadaaka, baabagambiire, mwashutamira aha bintu by'abantu babi, baabagambiire, Rangirira eki, mwayekozireho sadaaka zitashemeire, imwe oraarugyeyo yaarugayo, kwonka nimba ngu omwana waawe otakuza kugumayo naiwe, ninza kumwihayo. Orande kugyenda naanye nitugyenda, ku oraagumeyo nyowe ntegyereize mutabani waawe, ntegyereize muharaawe, kandi nankyiine amagara na mwijukuru waawe naija kundeeba. Naija kundeeba kandi nawe abe ow'omugasho. Egyo ensi tushemereire kugijuumuura, turikuza kugireka omu mwirima ngu nitwenda eby'entaasya, nitwenda sente. Aa-a, aa-a, sente reka! Sente Ruhanga naaza kumpa ezi arikwenda, ei ziraareetwe, kwonka tinkuza kutunga sente z'ekishuba. Omuganda ninza kukugambira nti Abaganda nabo baine baamaraika, tinkuza kukwikiriza kugaruka omu mihembe. Omunyoro ninza kukugambira nti Omunyoro mwine baamaraika, tinkwija kukugarura omu kurogana. amarugo ga bunyoro. Omunyankore ninza kukugira nti oine maraika tigwija kuza omu mandwa. Omunyarwanda oine maraika aruga omu kuterekyerera. Omukonjo oine maraika aruga omu sitaani. Omufumbira mwine ba maraika murigye omu manda. Iha ensi yoona eine ba maraika murigye omu myoyo mibi. Maraika tihariho muntu otaine maraika. Tihariho omuntu otakuruga wa Ruhanga. Ninza kukibagambira today last breath muri abaana ba Ruhanga timuri baana b'okuterekyerera. Timuri baana b'emyoyo, timuri baana b'abantu abaafiire, muri abaana ba Living God. Mukama abampeere obusingye. Oine ekibuuzo, noombuuza, ninkwetegyeririsa obusingye.